Salam dostlar kanalyma hoş geldiňiz. Men şu gün size nädip ýutuba vpnsiz girmäni öwretjek. Şu günler maňa vpnsiz ýutuba girip bolýarmy diýen soraglar örän köp berýär. Şonuň üçin-de men bu wideony sizler bilen paýlaşmak isledim. Ýutuba vpnsiz girmek üçin iň birinji etmeli zadymyz biziň nastroýka girip telefonymyzyň içini zbrose etmeli.

Ýutubyň i munda şu wersiýasy gerek. Mine o wersiýanyň sany on bir kyrk bäş elli dokuz şu wersiýa. Şu wersiýany siz ustanowka etýäňiz. Ustanowka etmeňizden öň jopun siz muny nirden skaçat etjeksiňiz. Skaçat etmek üçin Google-a ýazýaňyz şol wersiýany. Ýutub wersiýa on bir kyrk bäş elli dokuz diýip ýazyp ýazýaňyz bilen çykaryp berer. Siz soň skaçat edersiňiz. Soňra ony stanok etýäňiz. Stanok edeňizden soňra nastroýka Google diýen proloženiýany obnowleniýe etmeli. Ol Samsung telefonlaryň köpüsinde şol proloženiýa bar, hökmany suratda bolýar. Soňra muny obnowleniýe etýäňiz. Munuň obnowleniýasy hem Play Marketde bardy. Özem mugt. Play Marketden obnowleniýe edip bilersiň. Soňra YouTube-y stanok edeňizden soň içine girýäňiz. Siziň ýagdaýyňyzda ol başda gireňizde açyk köpegläp biler. Köp zagruskany berer, sebäbi ol özüniň danylaryny özüne salyş üçin köp zagruskany köpeltýär. Ýöne men öňünden bar girip görenden soň ol derrew muny zagruska edip berer. Men mysal üçin şu wideony basalyň ýani görkezýär. Ol görkezýär. Hemme zasa özüne zagruz edip berip biler. Yani şu wagt Wi-Fi gowşara işleýär, şondan köp elidi. Yani hemme zat açar. Ýöne bu YouTube şu versiýa bilen bu pensiz girin ýagdaýyňyzda üç sany kiçiräk ýalňyşlyklar bolup bilýär. O ýalňyşlaram köplenç bolýar, köplenç bolmanam bilýär. Birinji ýalňyşyga bolmaýan zat edip açyp bolmaýar. Indi şu ýutubyň ýüzündäki suraty açyp bermeýär vpn siz girseňiz. Ikinji kanalyňyzdan wideo goýup bilmeýäňiz, kanalyňyza wideo goýup bilmeýäňiz. Üçünji bolsa wideony Telefonuňyzyň içinde sahran edip bilmeýäňiz. Sahran etjek bolan wagtyňyz siziň telefonuňyzyň içinde ýer ýok diýer zat diýer. Şonuň ýaly sor zatlar aýdar, sözlemler çykaryp berer. Ýöne başga zatlary hemme zady işläp durýar, çalt işleýär. Ýutuba siz VPN-li girýäňiz, ýol VPN Haýal açyp berýär. Nädeňde VPN-siz gireniň ýalak bolmaýar. Ýöne VPN-siz girseň gowy açýar, hemme zat çalt işleýär. Ol siz şol görnüşe şol YouTube-a edil şu wersiýada arkaýyn siz girip bilersiňiz. Ýöne imynda şol on bir, kyrk bäş, elli dokuz berse, sizde hökman şo wersiýany stanok etmeli, bolmasa bolmaýar. Ine boldy, hemme zady işleýär. Eger siz wideony halan bolsaňyz, ýa-da şunuň ýalyrak wideolary köp görmek isleýän bolsaňyz, laýk basyň, soňra podpisasiýa boluň. Men şunuň ýaly wideolary sizler bilen paýlaşmak isleýän. Bolýa sag boluň şu günlükçe şu wideo.